Helo pawb a croeso i Teyrnas y Teulu. Ein gweithgaredd heddiw yw creu cylch o greadigaeth ac ar ôl hynny bydd ni'n edrych i fewn i'r cwestiwn, pwy ydy Duw y Tad? Felly, ar gyfer wneud y crefft yma, bydd angen pin sy'n sblitio, Yym rhywbeth i creu cylch dwi am defnyddio cwmpawd ond dach chi gallu defnyddio yym rhywbeth fel yym lid sy'n cylch neu bowlen neu plât hefyd siswrn pren mesur yym pensil pensilia lliw neu felt tips lliw yym ac hefyd yym darn neu ddau o papur i ffwrdd â fi.

Hyd i fyny at rŵan, dyn ni wedi edrych i fewn i pwy ydy Duw a sut gallwn ni ffeindio allan mwy am Duw. Dyn ni wedi edrych i fewn i pwy ydy Iesu, pwy ydy'r Ysbryd Glân, ac heddiw dyn ni am cychwyn ar y cwestiwn pwy ydy Duw y Tad? O'n i'n meddwl, ffordd dda i ni edrych ar y cwestiwn pwy ydi Duw y Tad ydi mynd reit yn ôl i'r dechre a edrych ar Duw y Tad, y Creawdwr. Dwi ddim yn gwybod amdanoch chi, ond pob tro dwi'n meddwl am Duw yn creu y byd, dwi'n cael ar goll yn meddwl ac yn syfrdanu Sut ar y ddaear ydy Duw 'di creu popeth? Yn Genesis 1, reit ar cychwyn yr Beibl, mae'n sôn am sut mae Duw yn creu popeth. Ar y ddechrau cyntaf, dyma Duw yn creu y bydysawd a'r ddaear. Roedd y ddaear yn anhrefn gwag. Ac roedd hi'n hollol dywyll dros y dŵr dwfn. Ond roedd Ysbryd Duw yn hofran dros wyneb y dŵr. A dywedodd Duw, Dwi eisiau golau. A daeth golau i fod. Roedd Duw yn gweld bod hyn yn dda. A dyma Duw yn gwahanu'r golau oddi wrth y tywyllwch. Rhoddodd Duw yr enw dydd i'r golau, ac yr enw'r nos i'r tywyllwch. Ac roedd nos a dydd ar diwrnod cyntaf. Jyst yn darllen y darn yma yn hollol bonkers oherwydd mae Duw dim ond yn siarad a mae golau yn dod, mae dydd a nos yn cael eu creu jyst trwy Duw yn siarad. Ar y diwrnod cyntaf dyma Duw yn creu golau, dydd a nos. Ar yr ail dydd mae Duw yn creu yr awyr a'r môr. Ar y trydydd dydd dyma Duw yn creu tir a coedwig, mynyddoedd a phlanhigion i gyd. Ar y pedwerydd dydd dyma Duw yn creu sêr a lleuadau yn y nos ac yr haul yn y dydd. Ar y pumed dydd dyma Duw yn creu aderyn a physgod. Ar y chweched dydd dyma Duw yn creu y holl anifail ar y tir ac hefyd pobl. Ac ar y saithfed dydd dyma Duw yn gorffwys Wel, dwi'n meddwl, ar ôl creu hynna i gyd, mae Duw yn haeddu gorffwys ar ôl ar y saethfed dydd. Mae'r peth anhygoel am hwn i gyd ydy bod Duw wedi creu a dylunio popeth fel mae o, yr holl patrymau ar yr anifeiliad i fewn i'r creigiau fel hwn, ac hefyd i fewn i'r planhigion i gyd. Mae Duw wedi dewis popeth i fod yn union lle mae o. Ac trwy credu hynny, dŷn ni gallu credu bod Duw wedi dylunio a creu ni yn union fel ydyn ni. I gorffen, hwn ydy'r peth dwi'n caru gymaint trwy darllen Duw yn creu yr byd. Mae Duw yn edrych dros popeth mae o wedi creu ac mae Duw yn deud bod o'n dda iawn. Mae Duw yn caru ni cymaint. Ac yn llygaid Duw, dyn ni i gyd yn dda iawn. Diolch yn fawr iawn am wylio, mwynhewch wneud y crefft yma, yym teimlwch chi rhy- yn rhydd i wneud o mor lliwgar â posib, a na i weld chi wythnos nesa i'r pennod nesa. Diolch yn fawr, hwyl, ta-ra.